Коръән ул кешелек өчен дөреслек белән хатаны аерып күрсәтүче чыганак. Һәм аннан башка, һичшиксез, кеше адашып һәлак булачак. Аллаһ Тәгалә моның хакында болай дип әйтә, Һудәл линнаси вә бәййинатин минәл һудә вәл фуркан, ягъни, кешеләр өчен һидәят, туры юлны күрсәтүче һәм хакны ялганнан аеручы ачык дәлилләр. Коръән пигамбәребез Мухаммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә гарәп телендә генә иңгән. Шуңа да карамастан, Коръәннең мәгънәләре төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Ул тулаем китап буларак бер иңүдә иңмәде, бәлкем, егерме өч ел дәвам итте. Шуңа күрә Коръәнне дөрес аңлау өчен аятьләрнең нинди хәлләрдә иңүен белү мөһим булып тора. Ә мин Коръәннең Аллаһтан булуын ничек белә алам соң? Беренчедән, Аллаһ Тәгаләнең аны саклавы. Коръән озын вакыт дәвамында кулланылып та, иңгән көндә кебек үк сакланган, бердәнбер дини мөкатдәс текст. Аның иңүенә 1400 елдан артык вакыт үтте,

Коръән язылган хәлендә генә түгел, бәлкем, ир-атлар, балалар һәм хатын-кызларның йөрәкләрендә сакланган. Бүгенге көндә миллионлаган кешеләр Коръәнне башыннан алып ахырына кадәр яттан беләләр. Икенчедән, фәнни могҗиза. Коръән фәнгә каршы килми, бәлкем, аның хакыйкатьләрен раслый гына. Моның иң ачык мисалларыннан күп кенә Коръән аятьләренең төрле фәнни өлкәләрдә булган нечкәлекләрне төгәл итеп тасвирлавы. Мисал өчен, эмбриология, метеорология, астрономия, геология һәм океанография. Фән галимнәре аның тасвирлауларын җиденче гасыр китабы өчен искиткеч төгәл дип саныйлар. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә болай ди, Санурихим аятина фил афаки ва фи анфусихим хәттә ятәбәйянә ләһүм әннәһул хак. Аларга офыкларда һәм үз нәфесләрендә аятьләребезне күрсәтәчәкбез дә, алар беләчәкләр ки, ул Коръән хак. Хакыйкатьтә, Коръәндә әйтеп үтелгән күп кенә фәнни ачышлар технологик прогресс аша күптән түгел генә беленде әле. Фән, кеше эмбрионының үсешен, Ике диңгез очрашып, һәрберсе үзенең температурасын, тыгызлыгын һәм тозлылыгын саклаган хәлдә араларында киртә барлыгын ачыш ясады. Ә Аллаһның бу аятьләре ап-ачык итеп Коръәндә 1400 ел элек әйтеп үтелгән иде. Өченчедән, бердәнберлек һәм уникальлек.

Әгәр дә колыбызга иңдергән нәрсәдән, Коръәннән, шикләнсәгез, сез дә аңа охшаш берәр сүрә уйлап табып, китерегез һәм үзегезгә бу эштә Аллаһтан башка шаһитләрегезне, ярдәмчеләрегезне чакырыгыз, әгәр тугры кешеләр булсагыз. Һәм бүгенге көнгә кадәр беркем дә бу сынауга җавап бирә алмады. Дүртенчедән. анда каршылык булмау. Кешеләр нәрсәдер язганда, һичшиксез, грамматика, орфография ягыннан, яки сүзләрендә бер-берсенә каршылык булып, яки дөрес булмаган нәтиҗәләр һәм башка төр хаталар ясыйлар. Ә Коръәндә бернинди каршылык та юк, булсын ул фәнни аңлатмалар яки тарихи фактлар һәм вакыйгалар.

Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләм пәйгамбәрнең укый да, яза да белмәве тарихта билгеле факт. Ул бер өлкәдә дә белем алмаган, шуңа күрә дә фәнни, тарихи нечкәлекләрне һәм бу китапның искиткеч әдәби матурлыгын аңлата алмас иде. Коръәндә килгән элекке халыкларның һәм цивилизацияләрнең тарихи риваятьләренең төгәллеге кеше яза алмас дәрәҗәдә бөек.

Сезнең Илаһегез бер Илаһ, аннан башка һичбер хак Илаһ юк, Рәхимле, Шәфкатьле. Коръәндә килгән иң мөһим тема ул бердәнбер хак Аллаһка ышану. Аллаһ Тәгалә безгә аның тиңдәше дә, улы да, охшашы да булмавы турында хәбәр итә. Аннан башка беркем дә гыйбадәткә лаеклы түгел. Бер нәрсәне дә Аллаһ белән чагыштырып булмый һәм бер нәрсә дә аңа охшамаган. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтә, Вә'будуллаһа вә лә тушрику бихи шәй'ә. Аллаһка гыйбадәт кылыгыз, Аңа бер нәрсәне дә тиңдәш итмәгез. Бердәнбер Аллаһ Үзе генә гыйбадәткә лаеклы булгач, димәк, Аллаһтан башка нәрсәләрне һәм ялган иләһләрне кире кагу тиешле була. Икенчесе, элекке заман кыйссаларын сөйләү. Коръән файдалы сабаклардан торган күп кенә риваятьләрне үз эченә алган. Аларның арасында Адәм, Нух, Ибраһим, Гайсә һәм Муса кебек элекке пәйгамбәрләрнең хакыйкый кыйссалары килә. Бу кыйссалар турында Аллаһ Тәгалә болай дип әйтә, Ләкад кәнә фи касасихим гыйбратул ли улил әлбаб. Аларның кыйссаларында акыл ияләре өчен зур гыйбрәт бар. Өченчесе, безгә кыямәт көнен искә төшерү.

Дүртенчесе, хакыйкый тормыш рәвешен чынга ашыру. Барысыннан да мөһимрәге, Коръән кешенең тормыш максаты бердәнбер Аллаһка гыйбадәт кылу икәнлеген өйрәтә. Һәм кеше үз тормышын Аллаһ риза була торган хәлдә яшәргә тиеш. Гыйбадәт төшенчәсе Исламда Аллаһ яраткан һәм риза булган бар эшләрне һәм сүзләрне үз эченә ала, булсын алар ачык,

рөку һәм сәҗдә кылыгыз, Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз һәм игелек эшләгез, бәлкем сез уңышка ирешерсез. Садака. Моның хакында Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә болай дип әйтә, Вә анфику хайран ли анфусикум, вә мән юка шухһа нәфсихи фә улаика һумул муфлихун. Һәм сезгә биргән ризыклардан бер өлешен үзегез өчен яхшырак булган шәкелдә сарыф итегез.

Әй, иман китергәннәр, үз-үзегезгә яки ата-ана һәм якыннарыгызга каршы булса да, гаделлекне нык яклаучылар һәм Аллаһ ризалыгы өчен шаһит кылучылар булыгыз. Сабыр итү. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтә, Васбир, фә инналлаһа лә юдыйгу әҗрәл мөхсинин. Сабыр ит, дөреслектә Аллаһ изгелек кылучыларның әҗерләрен юкка чыгармый.

Һичшиксез, без китапны сиңа кешеләр өчен хак белән иңдердек. Кем дә кем аның белән гамәл кылып һидәят тапса, үз файдасына. Кем дә кем, ул китап кушканча гамәл итмичә, туры юлдан адашса, уз зарарына булыр. Сүбәхәнәкәллаһу ва бихәмдик, әшһәду ан ла илаһә илля әнт, әстәгъфирука ва атубу иләйк.